Mae'r sgwrs dan ni'n cael heddiw yn cynnwys pynciau sydd yn gallu peri gofid, yy maen nhw'n gallu bod o natur eitha' sensitif, felly dyma bach o rybudd os dydach chi ddim isio clywed na gweld sgyrsiau fel hyn heddiw, ond hefyd ella mi neith y sgwrs heddiw fod yn bach o gysur a bach o gymorth i chi os ydach chi'n teimlo 'ych bo' chi'n diodda' hefo'ch iechyd meddwl. Croeso rieni a gofalwyr. Rwan, mae bod yn riant yn anodd. Rhaid rhoi gofynion eich plant o flaen eich rhai chi ac mae'n gallu bod yn addasiad mawr i bob unigolyn a theulu. Mae'r pwysau a'r gofynion sydd arnom ni fel rhieni yn gallu teimlo bod hi'n anodd dal yn pennau uwch ben y dŵr. Fel rhiant yn hŷn, dwi wedi diodda hefo yn iechyd meddwl ers gael plant ac ar adega o'n i'n gallu teimlo'n unig a dwi'n meddwl bod hi'n andros o bwysig bod rhieni yn teimlo'n gyfforddus yn siarad a rhannu profiadau a peidio bod ofn na theimlo cwilydd yn rhannu sut maen nhw'n teimlo go iawn. Rhywun arall sydd yn teimlo'n debyg i fi a sydd yn barod i siarad ydy Aled Edwards yn mama o elusen Sut Mae Dad a Gwawr Miller sydd yn gweithio yn yr adran cefnogi teuluodd Cyngor Gwynedd. A heddiw mae'r tri yna ni yn mynd i gael sgwrs agored am sut mae rhianta yn gallu cael effaith ar ni iechyd meddwl ni, ond hefyd rhannu bach o'n profiadau ni a beth sy'n helpu ni um, a pa wasanaethau sydd allan yna i helpu pobl eraill. Felly, eisteddwch lawr, mwynhewch. Felly, gwawr a galed, mae'r ddau yna chi um, trwy'ch gwaith a'r pethau ydych chi'n neud tu hwnt o'ch gwaith oedd eich di, Eled, mm. yn gweithio efo bobl a rhieni sydd yn dioddef o iechyd meddwl bron bob dydd, bob wsos. Yeah. Um, a isio holi ydw i'r cwestiwn cynta dwi isio holi ydi pa arwyddion 'dach chi'n meddwl sy 'na i bobol sort of pigo fyny ar y ffaith ella bod n'w bod 'u iechyd meddwl nw'n diodda' wrth i n'w fod yn rieni? So dwi meddwl weithiau, wel o ddydd i ddydd, y straen um, o fod yn, yn riant a weithiau mae pethau yn bildio i fyny um, tan dydy mae rhieni yn teimlo fedrith nhw ymdopi o ddydd i ddydd. So, bosib bod nhw'n stopio mynd allan, um, bod nhw yn um, ia, yn stryglo o ddydd i ddydd. Dwi'n dall beth ti fel, ac um, dwi di dioddef fi iechyd meddwl fy hun, ac um, un beth dwi'n siarad lot amdan ydy sut o'n ni'n dangos sut o'n ni'n teimlo. Mm. Um, ond i lot o ffrindiau ac i teulu yn wedig, oedd o'n i'n mynd dangos yn iawn, o'n i'n jyst ar mynd y ffordd arall, o'n i 'di poeni gymaint amdan pobol me'wl bo' fi ddim yn digon da fath o dad bo' fi ddim yna i'r plant bod o'n i jyst 'di mynd y ffor arall ac o'n i o'n i rhy gormod o'n i'n fel 'sach chdi'n gweld ar Instagram the perfect family. Hmm. O'n i'n trio neud gormod i i codi fy iechyd meddwl fy hun i'n ôl i fyny i dechrau meddwl bod os dwi'n neud mwy, ella neud hyn codi fi fyny. So mae'n gwahanol ochr, really. Mae yna... Ond hynna di'r pwynt o'n i'n trio codi ydy, mae pob yn wahanol. Mm. Tio, dos na hyn di'r un peth nes bod pobl yn sbio ar ac dweud, oce, okay, mae hwn hefo uh, problem iechyd meddwl neu beth arall. Mae gallu bod pethau mor wahanol, ond pethau mor fach hefyd. So, mae yn anodd i pigo fyny ar. Mae yna rhai pethau da ni yn neud, fatha, um, fel gwaw yn dweud, gallu mynd i ffwr a cadw ni hunan i'n hunan, dim siarad. Um, Efallai bod mwy distant yn teulu, ond i cadw llygad ochr arall hefyd o wneud gormod trio brofi pwynt, mae yeah. hynna'n gallu dangos hefyd bod na rhywbeth ddim cweit yn iawn ac allan bod eisiau siarad ar rwy'n. A'r newid yn yn hunan weithiau da, so bod rhieni, bod pobl yn sylweddoli, oce, okay, dwi'n mynd cweit yn teimlo'n iawn, dwi'm isio mynd allan, dwi'm isio um, neud yr un un pethau ac o'n i arfer neud. Bosib ddim efo'r amser chwaith achos efo fod yn riant mae bywyd rwy'n yn newid dros nos. So wedyn mae yna'r bwysau yna mae rhieni'n rhoi ar ei hunan. Um, heb fod isio weithiau um, a sut fedrith hynna cael effaith ar iechyd meddwl, bod fedrith rhieni fod yn reit galad ar ei hunan, um, yn poeni am be ddigwyddodd ddoe, poeni am be sy'n mynd i ddigwydd fory, yn lle bod nhw yn, yn sylweddoli bod nhw'n neud job da yym a cario mlaen o ddydd i ddydd... Hmm. ...a gwbod bod tydyn nw'm 'u hunan a bod 'na lot o gefnogaeth allan yna yym pan dydyn n'w ddim yn yn teimlo fel bo' petha'n mynd mor rhwydd a fysan n'w licio. Yym dwi'n cofio pan yy odd odd yy o'n i newydd ga'l 'yn ail a nesh i sylwi bo' fi'n sâl a ddim yn iawn odd 'na ryw deimlad o fel ti'n dweud, eisiau masgio sut o'n i'n teimlo yeah. trwy trio profi pwynt i bobl. Ond hefyd, bod rili really ofyn cyfadda wrth rywun am y ffordd o'n i'n teimlo, achos o'n i, on i ofyn i rywun cymryd y babi gyda fi, a meddwl bod fi ddim ffit i fod y fam. Ond mae'n rhywbeth sy'n digwydd i gymaint o bobl, a rili, really, o'n mhrofiad i, be nes i sylwi oedd, do's 'a neb isio cymryd y bont sy gynna chdi. Dydi diodda fod iechyd meddwl di yeah. ddim yn golygu bo' chdi ddim ffit i fod y riant. Mae'n golygu bo' chdi angen help. Bo' chdi angen help, dweud. Hmm. Ie, yeah, mae o'n... Mae'n o'n shocking, really, faint o pobl sy'n mynd lawr lôn na dechrau gofio feddwl bod os dwi'n agor fyny a dweud mae gennym fi meddwl o... Meddyliad tywyll. Ie. Yeah. Bod rwy'n am dod draw ac cymryd plentyn o iawn fi, a dim dyna sy'n digwydd o gwbl. Uh, mae yna gymaint o pobl allai isio helpu ac helpu datblygu uh, chi a, a plant efo'i gilydd i codi ddau yn eich i fyny, ond bod wrth bod chi ddim yn lle iawn, da chi ddim yn lle iawn i gallu oed 100 y cant i'r plentyn. So dim yn ces o wyta on bod chdi mynd i iawn dan gyfer plentyn ffwrdd, mae'n dan codi chdi yn ôl fyny i gallu bod y fersiwn gorau o'n dy hun i gallu oed y, y cyfle gorau i'r plentyn hefyd. Mm. A bod o'n oce okay, da. bod o'n oce ddim i deimlo'n iawn um, pob dydd. Um, bod da ni gyd efo iechyd meddwl yn mynd o un i ddeg a mae o yn gallu symud i fyny ac i lawr um, a gwybod dod i'n abod yn hynna'n yn well a gwybod be ydy'r pethau bach weithiau fedrith wneud yr holl wahaniaeth. Mm. Ie. Ynde? Ie ma' 'na pobol yn sôn am deud yym it's ok to not be ok. Ond hefyd i pobol dall' bod mae o'n oce bod yn iawn hefyd. Yndi. T'go' m- ma' 'na gymaint o stigma yn funud yn deud it's ok to not be ok a siarad amdano fo. Ond weithia' 'di pob diwrnod ddim yn diwrnod twyll ac defnyddia da yna i bod yn hapus ac ac i enjoio y diwrnod fel ma'n nhw'n dŵad. Dim i gorfod feddwl o a jyst embraceio fo ac... Ie. ...enjoio yr amser 'de? Ma' ma' hwnna'n so't of fatha yr yr catastrophization 'na o deud bo' chdi'n ga'l diwrnod da ma' raid ma' 'na rwbath drwg yn mynd i ddigwydd ŵan achos 'di o'm yn neu' se-... Ie ie ie. ...t'od be' dwi fe'wl yr yr yr hynna. Ie. Ond ma' dwi'n rili licio be' ti newydd ddeud o ma'n iawn i chdi ga'l diwrnod da. Ma'n Yndi. lleol a fatha rhieni mae o'n digwydd t'mo'? Yndi. Be' sa chi'n ddeud wrth rywun sydd yn yn diodde efo iechyd meddwl n'w neu'n sylwi dwi ddim isio gadal y tŷ dwi'm yn teimlo'n iawn yn fi fy hun do's 'a rwbath ddim yn ista'n iawn be' sa chi'n ddeutho n'w fath, i wneud fatha'r cam cynta. Um. So, beth sy'n bwysig ydy siarad a gallu rhannu efo rwy'n sut maen nhw'n teimlo, ond hefyd i wybod bod does na neb yn mynd i farnu. Um, a dwi'n meddwl dyna beth sy'n bwysig, um, bod ia, does na neb yn mynd i farnu. So, um, mae yna gefnogaeth allan yna Um, so dyna'r peth cyntaf dwi'n meddwl, just cyfadda bod tydi rwy'n ddim yn teimlo ei hunan. Ie, yeah, dwi um, o profiad fi, um, dwi wedi bod mewn goblin o lledrwg, um, dwi wedi oddol lot hefo meddyliau eitha, eitha drwg. Um, ond ar amser o'n i'n cadw hynna i fy i fy hun a ddim yn agor i fyny amdano fo am bod ni'n ofn be' odd powb yn meddwl ma' o'n ofn be' sa'n digwydd ma' ofn be' sa ie s- be' sa gwraig ac ffrindia a teulu yn meddwl amdano fo. Ond ar ôl i mi sylweddoli bod actually dyw e 'di hyn ddim yn iawn ac y stepan gyntaf yna ydy un anoddach, mm. a dyn hwnnw pob agor y drws yna ydy job anoddach. Mynd am y drws o agor, mae o'n, sa chi sylweddol i faint o pobl sy'n yna i, o'r cymorth i chi a i helpu chi. A dwi'n dyfaru bod fi wedi gadael yn mynd mor bell a bod fi ddim wedi cael sgwrs hefo graig, hefo health visitor, hefo, hefo rwy'n i gadael nhw'n gwybod bod o'n i'n teimlo fy hun a bod o'n eisiau eich bach o cymorth. Weithiau, um, so, da ni'n oed lot o bod oedd am postnatal depression. Dim postnatal depression, dim pob tro. Mae yna weithiau, da ni'n jyst yn teimlo bach yn isel, ond mae o'n bwysig bod yn dal yn siarad amdano fo hefo rwy'n a bod mae teimlo'n isol yn gallu troi i postnatal depression ac bod na rwy'n yn gwybod bod bod rwy'n yna i cadw llygad arno ni. Um, a jyst i wneud siŵr eto de bod da ni so da neb yna i creu babi chdi a ffwr ma'n da ni gyd yna isio isio helpu a isio helpu babi so plîs os did wbath jyst mae mor bwysig i agor i fyny. Um, I dod os dim at teulu, dio. I dod os just at health visit. So rwy'n proffesiynol. Mm. Mae mor bwysig i wneud. Mm. Ne, a mae'n gallu arwain at fywyd, fel ti'n dweud, at fywyd gwell y munud ti'n agor y drws na. Ynddi. Fytha, dwi'n meddwl am yn hun ar ôl cael yr ail blentyn i pwy ydw i wan. Mae gweithio ar yn hun, a rhoi'r amser na i fi fy hun, Yym a d- a a caniatáu dwi me'wl ti ti angan rhoi caniatâd i chdi dy hun weithio ar chdi dy hun achos dwi me'wl bo' rhieni ma' pawb yn ti'n meddwl dwi jyst yn gor'o' edrych ar ôl plentyn 'ma dyna 'di job fi fi 'di rhiant so dwi'm yn bwysig ŵan ond mi wt ti mor bwysig achos os na ma' gen ti riant iach ti'm 'di'r plentyn 'na ddim yn mynd i ffynnu chwaith achos ma'n raid i'r plentyn ti angen bod yn iawn hmm. i dy blant di fod yn iawn. Dach chi'n cytuno fo hynna? Fatha... A dyna, ia, yn, yn y ngwaith i, un o'r analogy da ni'n defnyddio yn aml ydy o ran yr oxygen mask ynde, bod rhaid iddyn ni edrych ar ôl yn hunan cyn fedrwn ni roed yr oxygen mask ar y plant. A weithiau dwi'n meddwl bod da ni fel rhieni, da ni eisiau gorau i'n plant, da ni'n brysur yn wneud mor gymaint o bethau. Um, da ni'n coginio, da ni'n taxi, da ni'n... Wel, mae rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen yn dydy. Um, a weithiau mae rhieni jyst angen stopio a dwi'n meddwl jyst gofyn be wyt ti'n neud i, i dy hun. A weithiau fedrith rhieni ddim ddim enwi un peth yeah. achos maen nhw'n rhedeg o gwmpas yn trio plesio pawb arall a dydyn nhw ddim yn, yn stopio a meddwl am ei hunan. Um, a dwi'n meddwl, mae jyst yr tools yna jyst gallu rhoi jyst iddyn nhw stopio a meddwl o ran be fedrith nhw'n neud, um, mynd am dro, um, cael bath efo bybls, ista lawr a cael panad um, a gorffan y panad na yn i'w myg gora. Rhyw bethau bach fel yna'n gallu gwneud mor gymaint o wahaniaeth achos wedyn mae rei o'r pethau bach maen nhw'n boeni amdan neu yn angen neud i'r plant bod nhw wedyn yn dod yn haws hefyd mm. achos bod i iechyd meddwl nhw achos bod nhw yn teimlo yn well yn eu hunan. Ie dwi cytuno yn hollol ar hynna yym fatha rhiant dwi dwi weld o fy hun yy yn fy hun yy weithia' ma' gynno fi gymaint a ma' gynno fi yy na ga'l diwrnod drwg yn gwaith yym wedyn myn' adra bwydo plant a ma' nw'n gallu bod yy ffrio fatha cïa cath weithia' ac ma'n gallu fatha rhiant ma'n gallu bach yn overstimulating. Um, so dwi'n nabod y Saints yn fy hun wan. So be dwi'n neud ydy os dwi'n cael at y pwynt lle mae pethau'n bach yn gormod, dwi, da ni'n, um, dwi siarad yn fy Nghymraeg, da ni'n um, siarad am pob dim. Ond dwi'n gallu deitha hi, gwranda, dwi'n, dwi ei angen 5 munud. A weithiau dwi'n just mynd allan ac dwi'n just cerdded rownd y ddau lledyn byw. Ie. Ne' weithia' dwi jyst mynd i roi tipyn bach o cerddoriaeth ar am ryw pum munud on' y pum munud yna mae'n gallu dod a fi nôl at fy hun fel bo' fi gallu dod nôl fewn i'r sefyllfa ac a delio fewn efo fo mewn yn meddwl gwell yn lle bod... Ie. ...mewn stimulated ac ddim yn mynd at y situation yn yn y ffo iawn. dwi 'di deud yn barod ma' gennai i brofiad personol um, lle dwi wedi dioddef yn iechyd meddwl a dwi'n meddwl un o'r pethau ddath amlygu fo i fi oedd bod fi jyst yn teimlo chydig bach fatha be' dwi neud dw- t'od do- do'n i'm yn hapus ag o'n i'n teimlo'n andros o anghyfforddus yym ac annifyr am fi fy hun achos o'n i'n meddwl am am berson ofnadwy wt ti bo' chdi ddim yn mwynhau y babi bach hyfryd 'ma a odd yr meddylia' mynd yn waeth ag yn waeth a nesh i sylwi 'di hyn 'di hyn 'im yn normal dylia bo' fi'm yn teimlo fel hyn. Ie. A dyna sut nesh i sylwi bo' fi'n diodde hefo'n iechyd meddwl yym odd o fatha wake up call eitha afiach. Ie. Ond dwi me'wl odd raid i fo ddigwydd yym i fi allu mynd cymryd y cam nesa i ga'l help. Yym ond dwi isio gofyn wrthoch chi ag ella odd sa fo'n grêt swn i'n ca'l bach o dy stori di. Yn 2021 yym gesh i fy merch fy ngach. Yym ac odd pob dim yn iawn yym ho- o pan gesh i glwad bod y gwraig yn disgwl o' pob dim yn iawn o'n i'n edrych mlaen o'n i'n o'n i 'di prynu pob dim o- fatha sa chi'n meddwl bod yn naturiol mewn mewn unryw teulu ond munud doth i, oedd o'n i, o'n i jyst yn teimlo fatha pam di'r teimlad ddim yna. Mm. Pam di'r... O'n i'n caru, o'n i'n gwybod bod mae yna cariad yna o fatha merch a, a dad, mae yna... Ond oedd yn rhywbeth ddim cweit yn iawn. Ac nes i trio, fel ti'n gweld ar Instagram a Facebook a bob man, bod yn un o'r tada 'ma sydd yn neud pob dim i teulu dy- sydd yn yna sydd yn w basa chdi'n fatha the dream dad ond o'n i'n trio profi i fy hun na bod 'na odd bod wnna'n problem bod pob dim yn iawn oes dy clwydda o'dd powb odd o'n o'n i'n dech- trio neu fy hun teimlo'n well. Hmm. Ond un o be' weithiau ni eisiau. Um, wrth neu hynna, oedd iechyd meddwl yn mynd o'n waith ac yn waith. Um, o'n i'n dechrau cael meddyliau gadw a drog am, am fy hun, um, fatha dim digon da, o'n i'n mynd drosodd i unigolmod. Um, ac o'n i jyst, yn diwedd, o'n i, on i jyst, o'n i ddim eisiau bod yma. Um, A mae yn reit anodd i siarad amdan yym i agor i fyny amdan t'wo' bod y bond ddim yna'n syth rhwng tad a merch ond pan nesh i ca'l help yn diwadd dwi mor falch nesh i t'wo' d- dwi'n falch bod ni 'di gallu agor i fyny i rywun ac siarad amdan sut o'n i'n teimlo um, i fi gallu symud ymlaen. Um, am amser nes i dechrau sbio fiewn i lle fel o'n i gallu mynd a bod o'n i'n poeni gymaint amdan gadael y graig lawr, gadael y teulu lawr, gadael plant i lawr. O'n i jyst am ddim eisiau siarad iddyn nhw amdan sut o'n i'n teimlo a bod os y craig newid reit fi credu babi os na gen i yym hogyn bach hefyd a roedd hwnna oedden n'w i fi odd o fatha 'di hyn ddim yn deg arnyn n'w yym so o'n i'n sbio rwla i mynd i i siarad â pobol eryll ac ar yr amsar do' na'm llawer o 'llym byd yym o'n i'n gweld o'n anodd i i cael at y drws na i, i gallu dweud dwi'n gwrando fel mae dwi'n teimlo be dwi'n neud yn dan efo. Ac ie yeah, dwi'n dwi'n lwyd lwcus yn diwedd um, ges i nes i bod y digon i fyny i gallu siarad i rywun ac agor drws ac dwi wedi bod yn cael triniaeth ers, ers dipyn um, yn, efo um, Ysbyty Gwynedd. ac os o'n i ddim, dwi'm yn gwybod os o'n i yma heddiw. Mae ma bond sgynna fi a fy merch wan. Da ni'n neud pob dim efo'i gilydd. Da ni'n da ni'n inseparable. Ond mae o'n wrth agor y drws 'na a gallu agor i fyny amdano fo. dim ond y ffordd na dwi wedi gallu datblygu. Mm. Um, sut allan ni fel rhieni cadw yn meddyliau ni yn iach pa bethau allan ni'n neud i helpu ni'n hunan? Yeah, so... Gwyd hwn. um, Ia, so dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy bod ni gyd yn wahanol. A beth sy'n gweithio i un person, dwi'n necessarily mynd i weithio i un arall. Um, felly mae rei pobl bosib mynd am dro i'r goedwig, mynd am dro ar lan y môr yn helpu, hyd yn oed os mae o 5 munud o gerdded y diwrnod. Um, cael um, at y gilydd efo ffrindiau, um, mynd i watcher ffilm, gwrando i gerddoriaeth, um, ac mindfulness um, hefyd a cadw'n heini. Um, so, ia, yeah, mae yna lot o gwahanol bethau fedrith um, rhieni wneud. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i cael bwyntio ar ffaith bod yna gymaint o hanol fatha o mindfulness, fatha i fi fy hun, ma' ista 'na ac pontio fy nhraed ac clirio mhen ac och yna mindfulness 'dio'm yn gweithio i fi. Hmm. Ond dwi weithia' dwi'n codi erbyn pedwar yn bora dwi mynd i fyny mynyddo'dd yym rhan fwya amsar ben fy hun a bach cerddoriaeth a ac ma' hwnna yn fersiwn wahanol o mindfulness. Hmm. So mae jyst mae o'n anodd i rhei pobol canolbwyntio bod i ar gael mindfulness ella ddim bo' nw'm yn gallu prynu fewn i on' ma' gymaint o petha a gallwn ni neud sydd yn mindful. Ia. I edrych ar ôl iechyd meddwl ni hunan. Dwi 'r un fath â chdi dwi methu ista lawr a myfyrio ond dwi dw- dwi'n gallu dwi 'di trio dwi yn trio weithia' ond dwi ddim yn 'dio'm yn dod yn naturiol i fi o gwbwl a ma'n haws gennyf fi jyst mynd i redag oherwydd dyna 'di'r unig gyfla do's 'a neb yn gallu cysyll- d- dwi methu neud dim byd mond rhedag. Dwi methu stopio i atab email na atab y ffôn ne' tecsio rywun dwi jyst yn mynd a ma'n rwbath rili pwerus a dwi wrth fy modd efo fo. A ma' hwnna d- sud fath o mindfulness wyt ti'n deud ydi hynna gwawr o t'wod o's 'a fatha eryll o mindfulness 'sa ti'n mae yna lot o gwahanol elfennau o mindfulness. So fel ti'n deud, mynd i redag, um, ti'n ffocws, ti'n ti yn gorau meddwl am ddim byd arall ond rhedeg, so mindful movement. So mae hynna, fysa ni yn gyfro mewn mindful movement, fedrwn ni neu mindful eating, um, body scan, um, anadl. Mae yna gwahan, lot o gwahanol fatha o mindfulness. Um, a dwi'n meddwl, dyna be ydi o ffeindio beth sydd yn gweithio i'r unigolyn. Um, I mean, y ffordd o feddwl am mindfulness ydy, deud rwan mae rwy'n yn mwynhau mynd i'r gym mm. um, ac yn mynd ar y treadmill am hanner awr. Os o'n i'n mynd rwan am hanner awr, fyswn ni wedi blino, fyswn ni allan o wynt. Ac efo mindfulness mae o, pam da ni'n meddwl am yr ymenydd, mae o'n cymryd amser i ni gallu ffocysio ar un peth, um, canolbwyntio ar yn gwynt. A dwi'n meddwl bod hynna weithiau mae rhieni'n gallu ffeindio'n dipyn o challenge Felly yr mwy da ni'n neud o, mwy ma' pobol yn sylweddoli yr yym pa mor werthfawr ma'n gallu fod yym i neud o. So a dwi me'wl bod rei yn mynd yy bach yn frustrating pan ma' nw'n trio neud o a wedyn ma' nw'n trio ffocysio er enghraifft ar yr anadl a ma' meddwl nhw yn mynd i ffwr' a wedyn ma' nw'n trio dod â fo nôl. Hmm. Mynd i ffwr'. Ond ma' hynna'n naturiol ma'n rwbath 'dan ni'n neud yym felly ma'r meddwl yn mynd i ddod ond dwi'n meddwl yr ethos rownd mindfulness ydi i fod yn glên efo'n hunan, peidio fod yn gal- galad, peidio fod yn judgemental a meddwl o'n hunan reit dyma be' dwi fod yn gallu neud ond i fynd efo fo yym a ma' lot o rieni sydd wedi neud o hyd yn oed efo yym mindful eating 'di sylweddoli gosh do'n i'm yn blasu 'im mwy t- cyn cyn rŵan rŵan dwi'n sylweddoli um, yr blas, dwi'n dwi, blasu bwyd yn well, dwi'n aroglu mm. well. So mae gyd o'r syna, a mae hynna yn neud yn bywyda mwy cyfeithog mewn ffordd, um, ac yn neud ni deimlo well. So mae yna lot o gwahanol elfennau, a fyswn ni'n gallu siarad trwy dydd am mindfulness, ond uh, mae yna lot o gwahanol elfennau, a mae o jyst rhoi goedd efo, um, a dydy pob elfennau ddim i bawb, ond dwi'n siŵr mae yna elfennau fysa um, yn helpu gyd ohono ni yn yn bywyd o ddydd i ddydd. Um, diolch, Gwawr, oedd hynna'n fatha crash course ar mindfulness odd hynna rili braf ŵan ca'l clŵad chdi'n siarad. Hmm. Yym ond Aled ti yn neud gwaith efo sut ma' dat a... Ie. ...ti'n gweithio efo lot o rieni pa fath o betha 'dach chi'n gneud fatha be' ti'n gynnig er mwyn helpu bobol deimlo'n well fel... Yy dwi'n os y siart dwi'n rhedag ma' nw'n mae pob un wahanol. Uh, does am un sesiwn y fath a llall uh, yn, uh, yn y ha as ni i hela crancod, weithiau da ni'n mynd i'r coedwig, um, a chwta am, am pethau am fatha bugs a bethau fel la. Mm. Um, so, a weithiau da ni'n just mynd i'r parc a pethau fel la. So, dwi'n neud rwbath gwahanol i dibynnu lle ydw i um, dost Cymru i gyd. Uh, ac dwi yn gweld fod hynna yn, yn fatha uh, mindfulness hefyd, bod ni, mm. bod ni'n meddwl amdan beth sy'n mynd ymlaen yn meddwl ni ar amser, da ni'n ffocusio mwy ar gau amser hefo'i gilydd, hefo'i plant, a neud rhywbeth sy'n dod o hwyl i ni, a neud yn teimlo'n well bod ni'n gallu mynd o'r sesiwn yn teimlo well amdan ei hunan ac bod ni'n meddwl ni yn yn lle well i delio hefo beth sydd wedi dod. A dwi dwi siŵr bod y sesiyna ti'n gynnig hefyd yn codi hyder yy t'wod tada i fynd â'r plant allan ben 'u hunan a bo' nw'n gallu neud o hefyd t'wod ma' hynna'n rwbath mor bwysig a bo' chdi'n gallu ga'l yr hwyl 'na a ti'n gallu dod â dy blant di fewn i'r teimlo'n well, tywed, fel rhan o'r edrych ar ôl dy hyn? Na, fe sy'n dwi'n neud dy mond i tada ydy pethefnos da ni'n cael ei ffwr reit yn gychwyn. Yn y pethefnos yna, um, a dwi'n cofio fy hun, um, sio cael y plant oddi ar fy nghaig yn y pethefnos gyntaf, oedd o'n o jyst ddim yn digwydd, oedd ar ôl chans, oedd ni'n neud rhywbeth hefo'i gilydd, neu oedd hi hefo'r plant, oedd o'n, so mae o'n amser mor pwysig y bythefnos gyntaf na. Ond fatha dynion, da ni'n cael yr un yn cyfle wedyn i just gwaith amser efo dim ond yn ni a'r plant. Pa mwy amser fatha dynion, mae o'n y teulu i gyd ar pen wythos, neu mae y teulu i gyd fyth yn gyda nos. Fe yn aml, da ni'n cael amser i creu y bond hefo rhwng dad a'r plentyn. A dwi'n meddwl bod hwnna yn rhywbeth mor bwysig i datblygu y plant, i cael cael eisiau da na rhwng dad a plentyn de. Mm, mae hwnna'n rhywbeth rili really lyflu ti'n ei ddweud. Diolch. Dwi'n meddwl bod ni wedi cyffwrdd arno fo chydig bach yn barod yn sôn am sut mae dad. Ond y uh, cwestiwn nesaf dwi eisiau ofyn ydy, sut fath o bethau sydd allan yna ar hyn o bryd, clybiau, grwpiau, sydd ar gael um, i helpu rhieni um, efo iechyd meddwl. Dwi'n gwybod bod y sesiynau di, um, yeah. ond ia, yeah, yn gyffredinol, beth sydd allan yna? Dwi'n meddwl, um, yn yn swydd ni, a mi da ni ddeud um, grwpiau, um, gwahanol grwpiau rhientu, um, ond mae o jyst yn rhoi sgiliau a um, newydd i um, rhieni drio. Felly, ond beth sy'n neis amdano y grwpiau ydy bod nhw'n cyfarfod mm. mama, tata eraill, bod nhw, pan maen nhw'n dod i'r grŵp, da ni'n trio pam, roi bach o pampoedd yn os, a maen nhw'n cael panad, maen nhw'n cael snacks bach neis, da ni'n trio wneud y lle yn gyfforddus, Um, a maen nhw'n, mae'n neis bod nhw'n gallu siarad efo'r rhieni eraill sydd yn teimlo bod nhw'n mynd trwy'r un un petha, yr challenges ma' plant yn gallu roi ni trwodd weithia' o ran ymddygiad neu a bosib yym ia jyst trio petha gwahanol i neu' bywyd yn haws o ddydd i ddydd yym a bo' nw'n gallu siarad efo rhieni eryll ca'l syniada o'i gilydd. Hmm. Yym felly rili facilitator grŵp 'dan ni ond ma' y rhieni efo

dyna diwrnod ond symud ymlaen i ddiwrnod wedyn a trio gwahanol betha achos mewn datblygiad plant ma' nw'n newid mor gymaint ma' nw'n mynd trwy un stage i'r llall so be' sy'n mynd i weithio bythefnos yn ôl 'di o'm yn mynd i weithio bosib heddiw. Hmm. So mae o ca'l yr syniada gwahanol 'na i teuluoedd ca'l y cefnogeth iawn. Ie. A o ran yym unigrwydd a ballu dwi me'wl o'n i'n eitha lwcus yym cyn lockdown o'dd genna chdi ma' yr llyfrgell yym ma' llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd yn amal iawn yn cynnig sesiyna amser stori a ballu sydd am ddim i rieni allu mynd a ti yn yn amal iawn gei di banad yn fanna yym a ma' hynna jyst yn ffor i chdi ga'l allan o'r tŷ a o'dd hynna'n rili defnyddiol i fi achos o'dd o'n rhoid yr hwb 'na i chdi fynd allan o'r tŷ.

uh, y sesiwn yma i mam a tad? Um, Mae'r ymwelydd iechyd, maen nhw'n yn rhedeg gwahanol grwps. A um, yn Bangor, dwi'n gwybod, mae yna tad, um, mae yna fel tad a'i fabi, mae yna grŵp, mae un o'r tad wedi sefydlu ei hun. So, ie, yeah, so mae yna lot o grwpiau oh. felly i rhieni fynd, oes. Be wedyn ni siarad am hefyd ydy ma' 'na rhei teuluodd ddim... Ie. ...isio mynd at sesiwn yma am bo' nw'n yym bach e'lla efo social anxiety ne' rhyw pethe eryll. Hmm. On' ma' 'na gymaint o pethe y gallwn ni neud adra i helpu ni hunan ond hefyd i gallu neud hefo'r plant yym yn y mis Tachwedd nesh i neud yym un mental wellbeing activity pob diwrnod yym rwbath o'dd yn rhad ac am ddim i gallu profi bo' ni yn gallu edrych fel yy iechyd meddwl 'yn hunan. Hmm. Ac un o'r pethau o'n i'n ofyn wneud a bod o'n i'n ofyn sut sy'n ni'n edrych ar y camera, a dwi'n meddwl hynna just fel ar ma pobl dod yma, yeah. ond um, ar YouTube ac Instagram mae yna llwyth o like, baby yoga, um, a nes i hynna o flaen y teledu hefo plant, ac hwnna nes i gweld oedd y peth nath helpu fwyaf, oedd baby yoga, just er bod ni'n di dilyn o fel ni fod i, ond gaf ni gymaint o hwyl yn neud. A dawnsio, just yn y cegin, just, yeah. yeah, just dawnsio o gwmpas, ac oedd hynna just, uh, yeah, gwen a gwynaf ni gyd. Dwi'n mynd hynna'n dawnsio, di corff ma ddim i fod i, uh, i rhedeg rownd uh, rhwyfan, ond um, oedd o'n mor neis i gallu bod ni hynna'n a mm. just, yeah, just dawnsio yn y gegin. Ti'n be, But yeah. also yn y gegin, os dwi'n gael diwrnod drwg yeah. ar y plant, dwi'n meddwl, ar fatha diwedd yn os dwi'n mynd cyn gwely, reit, dyn ni'n gorau gael disgo gegin, a mae yeah. pawb sy'n teimlo bach gwell wedyn. Yeah. Achos mae'n rhywbeth mor syml i wneud. Yndi. Ond mae o'n jyst yn fatha rhyddhau rhywbeth yndi. Yndi. Achos dy- dy- dy- dy- sa neb yn beirniadu chdi chwaith ti jyst yn ga'l bod yn hollol rhydd. Ie. Yym a mae o'n wonderful. Diolch yn fawr iawn Aled a Gwawr yym Aled diolch i chdi am fod mor onest am dy brofiada am rannu gymaint ac am y gwaith ti'n neud hefo sut ma' dat a diolch Gwawr am fod yn gymaint o gymorth a rhoid y tips ffantastig 'ma i ni am y gwaith ti'n gneud a lle ellith bobol fynd os ma' n'w yn teimlo bo' nw'n diodda hefo iechyd meddwl n'w. Yym diolch i chi i gyd am wylio a dwi'n gobeithio bod y sgwrs yma wedi dod â bach o gysur i chi bach o gymorth i chi a dwi jyst isio deud i unrhyw un sydd yn gwylio sydd yn teimlo e'lla bo' be' bynnag 'dyn ni 'di drafod yn taro deuddeg dych chi ddim ar ben eich hun a mae gennych chi'r hawl i ofyn am help, mae gennych chi'r hawl i ofyn am gymorth, yr unig beth sy'n rhaid chi wneud ydy agor y drws. A dwi'n gaddo i chi, fel dwi a Aled wedi sôn yn profiadau ni, mae pethau'n mynd i ddod yn haws. Diolch am wylio.